Ирон адӕмӕн сӕ рагон фыдӕлтӕй цы бирӕ хӕзнатӕ баззад, уыдонмӕ бахӕссӕн ис ирон хӕринӕгтӕ дӕр. Кӕд ирон къӕбицы тынг бирӕ нӕ уыдысты, сӕхицӕн адӕм хойрагӕн кӕй цӕттӕ кодтой уыдӕттӕ, уӕддӕр дзы цы уыдис, уыдон ӕппӕтӕй дӕр уыдысты ӕрмӕст пайдахӕссӕг ӕмӕ хъарудӕттӕг. Куы ркӕсӕм, цӕмӕй архайдтой, цы цӕттӕ кодтой, уымӕ, Уӕд фендзыстӕм, уыцы хӕринӕгтӕн абоны ахуыргӕндтӕ стыр аргъ кӕй кӕнынц, уый. Сыгъдӕг суадоны донӕй, хурӕйдзаг-хорӕй, уӕлхох быдырты хаст хъомты хсырӕй ӕмӕ сойджын кӕрдӕгӕй ӕфсӕст фосы фыдызгъӕлӕй пайда кӕнгӕйӕ ма ирон адӕм цавӕр ӕндӕр хӕрзтӕ хъуамӕ куырдтаиккой Хуыцауӕй, уыдонӕн сӕ бӕркадӕй дарддӕр. Ирон фынгӕвӕрды кадӕмӕ рады фисынтыл амад цыдысты адӕймаджы фӕзминаг миниуджытӕ сывӕллонӕй стырмӕ. Тымбыл ирон фынгыл сфидыдтой ӕмӕ сӕ хуыз скалдтой фарны бӕркӕдтӕ цӕрынӕй хӕрынмӕ. Ирон хӕринӕгты бӕркӕдты сӕрӕвӕрӕн уыди хор. Хоры хойраджы хӕрдӕн кады номӕй ӕмбал нӕ уыди. Къостайы загъдау, хоры хӕрдӕн кад. Уыцы хойраг лӕвӕрдта адӕймагӕн фылдӕр тых, ӕнӕниздзинад. Йӕ хӕрд тайӕндӕр уыд, йӕ хӕссын рогдӕр. Къӕлуа скӕнӕн ис хусгонд фых хъӕбӕрхорӕй, къада куыройӕ кӕй рыссай, ахӕмӕй. Бафтауӕн ӕм ис дон, мисын кӕнӕ къуымӕл.
Нӕхемӕ хъӕбӕрхуар адтӕй раги. Нӕхе колхоздӕй кодтонцӕ хъӕбӕрхуармӕ. Кодтан хъӕбӕрхуар хуӕруйнаг адтӕй къӕлӕуа. Фицгӕ къӕлӕуа дӕр си кӕнианӕ, удта си кӕнгӕ къӕлӕуазӕгӕй хонянӕ. Ма йын ihe ой дэр бавдессанын хабар хуарзадтӕй адани ӕнӕнездзийнади туххайгей кодтонцӕ, хуардтонцӕ, имай кӕраджемӕн лӕвӕрттӕ дӕр ма кӕнуонцӕ, мӕнӕ дин къӕлӕуазӕггӕ хе уотӕ дӕр ма балӕвар кӕнуонцӕ кӕраджемӕн. Ларисӕ, чихт мин рахафай? Айдагъай адӕдӕр иди хъӕбӕр адгин удӕ. Хъӕбӕр хуарз хуардтонцӕ еугурӕй дӕр ӕд сувӕллонӕт зӕронд зӕрондтӕ. Нихӕсмӕ дӕр машин рахӕссиуонцӕ зӕронд лӕгтӕ каилдӕуӕ, зӕронд лӕгтӕ хеуонӕн уоститӕ нихӕсмӕ рахӕссиуонцӕ. Е уотӕ идибӕл адтӕнцӕ. Къалауа куы бахордтайсӕ, уӕд уый тынг хистӕр код, ӕфсестӕр куад кодта, уӕдта ӕнӕнездзийнадӕн хъӕбӕр пайда адтӕнцӕ нури уӕдихуӕруйнӕгтӕ. Уӕд ауӕхӕн хуӕруйнӕгтӕ ку хуардтонцӕ, уӕд давлени дӕр нӕ адтӕй, сӕр дӕр некӕмӕй ристӕй, нече. Ма сувӕллӕнттӕ дӕр хъӕбӕр сӕхееди кӕниуонцӕ, хумидаенти бабӕй кӕд ӕрцӕудзӕй, ма хеуӕд кодтан дууӕ хузи къӕлӕуай, ма ӕ хуннуй кӕнгӕ къӕлӕуа. Кодтонцӕ ибӕл хъӕбӕр чехт, Дзоси ка фӕллӕуидӕ хеуӕхӕн чехт, ма хеуотемӕй хуардтонцӕ.

нихснеуонцӕ, уӕдта исфичунцӕ, удта исхегӕ кӕниуонцӕ, хегӕ. Мӕнӕ уӕлартбӕл раги плитатӕ адтӕй пецтӕбӕл, ма хечи плитатӕбӕл хегӕ кодтонцӕ, хуӕркӕдтӕй уой. Удта курони бансиуонцӕ. Май ниллӕварианӕ удта, мӕхуӕдӕг дӕр ӕй лӕз лӕурстон, мӕхуӕдӕг дӕр кодтон. Мӕ ниллӕуарӕны ма ин ӕлистӕг кадтӕй е уомӕй, мин хаухӕн къалауаз кӕнӕнӕ.
Ирон адӕм уӕззау куыстыты рӕстӕг арӕх пайда кодтой къуымӕлӕй. Уый ахъаз уыди зӕхкусджытӕн, сугласджытӕн, хосгӕрдджытӕн, уымӕн ӕмӕ сын-иу сӕ фӕллад фӕсырдта, ӕмӕ йыл лӕджы ног тыхтӕ бауагъта. Хъӕбӕрхоры кӕнӕ надхоравзадӕй конд къуымӕл у тынг хӕрзад. Уыимӕ ма уӕнгтӕ рогдӕр кӕны, зӕрдӕйы куыстыл хорз ахады, буаргъӕдты куыст фӕнывыл кӕны. Уымӕй уӕлдай даргъ хъызт зымӕджы лӕг ӕппындӕр дыргътӕ ӕмӕ халсартӕ куы нӕ хордтаид, уӕддӕр йӕ тых къуымӕлы фӕрцы нӕ къаддӕр кодта. Ӕппӕты фылдӕр кӕй уарзтой уыцы надхортӕ, Тынг хӕрзад ӕмӕ пайдайаг кӕй у, уымӕй уӕлдай ма у хосгӕнӕг дӕр. Ис дзы бирӕ витаминтӕ, микроэлементтӕ. Уый сыгъдӕг кӕны буар алы зианхӕссӕг буаргъӕдтӕй, слактӕй, ахуыс у зӕрдӕйы низтӕ, сӕкӕры низ, аллергийӕ, ахсӕны низтӕ дзӕбӕх кӕнынӕн. Хъахъхъӕны холестеринӕй, пайда у централон нервоты системӕйы низтӕ кӕмӕ ис, уыдонӕн. Сӕйрагдӕр та уый у, ӕмӕ сывӕллӕттӕн ӕххуыс кӕны тагъддӕр рӕзынӕн, хистӕрты та зӕронд кӕнын нӕ уадзы. Хауис кӕнынӕн бахъӕудзӕн надхоры кӕрдзын ӕмӕ задӕй конд бӕзджын къуымӕл. Цардан Дигоргони Нари гъӕуи ма сувӕллӕнтти ма къахбӕ хуӕзгъуди кӕнун нӕмӕ дӕттта нӕ фидимадӕ ӕ дохундтӕй ма уотӕ нин ку зӕгъидӕ, Зарихъӕуи кандианзагӕ Еуцубӕлон дӕр Бурдиан ма аразӕй цогудӕр нӕбал кодтан, фал чи нӕ кодтан, кафтан, хъалан изӕри бабӕни нана хай кӕнуй, зӕгъгӕ. Ма ку райдайдӕ хай кӕнун, уӕд синхи сувӕллӕнттӕ аразерӕн Бурдианы цалдӕр емӕй ма мӕн хатӕ бадтан, ма райдайидӕ нани хуари каджин раздӕр искӕнидӕ, ӕрӕйцӕттӕ кӕнидӕ. Ма махта некуд кодтай, уотӕ рази бадианӕ, ма райдайидӕ кӕнун мӕн хатӕ, ма ӕз еуотӕ фӕйдтон, ма ниллистӕ кӕнидӕ нарди хуари каджин мӕн хатӕ,

Май изарай кӕнгӕ адтӕй изарай, уой туххӕн ӕма сӕумӕ мӕгъуама еумӕ фӕллодтайонцӕ Уӕрӕскъумӕ ӕма Надьхуари кӕрдзин. Ема хецхойнаг ке бонӕй мӕн хӕмиристон сылгоймӕгтӕй хейӕй майронх кӕнӕ.
Бирӕ адӕм кодтой кадӕ царвӕй, ӕма чи йӕ царвӕй кодта, чи йӕ нӕлхӕйӕ кодта, бирӕтӕ ӕхсӕрысӕртӕй дӕр кодтой. Ерӕй мах сараздзыстӕм абон нӕлхӕйӕ. Мамӕ гыццыл афтӕ растдӕр кӕсы, уый тыххӕй мӕ када у уӕззау хӕринаг, сойджын хӕринаг, ӕмӕ мӕмӕ гӕсгӕ афтӕ гыццыл адджындӕр мӕ рӕсугъддӕр уыдзӕни мӕ йыл бацархайӕм. Ӕгӕртыл сывӕрдтам Нӕ нӕлхӕдзы ныппӕрстам ӕмӕ йын рӕстӕг радтам мӕ гыццыл ратайа. Цалынмӕ нӕ нӕлхӕтай, уӕдмӕ тӕрсӕттӕ кодтам. Аджы цур ссад. Ӕнгуз. Ӕнгуз йӕ ахӕм дзаума у, ӕмӕ йын ӕвгъау ма кӕнут йӕ бӕрцӕй, куыд фылдӕр, афтӕ адджындӕр уыдзӕни алкӕцы хӕринаг дӕр. Бирӕ ирон адӕммӕ фӕкӕсын зонутӕй када тынг кадджын у, алчидӕр ӕм фӕбӕлы, фӕлӕ алкӕмӕн дӕр йад вӕййы алыхуызон. Йад та алыхуызон уый тыххӕй вӕййы, ӕмӕ чидӕртӕ када кӕнынц хомыссадӕй ӕмхӕццӕ, чидӕртӕ ссад хицӕнӕй батӕвд кӕнынц. Мах та йӕ бон скӕндзыстӕм

Уӕдта исӕм сӕкӕр. Ма та сӕкӕр дӕр фтауӕм Нагмӕ. Када сойджын хӕринаг у, иу хатт мӕ зӕгъын, мӕ йыл сӕкӕр ӕвгъау кӕнын нӕ хъӕуы, цӕмӕй йын йӕ сойдзинад басӕтта. Дзӕбӕхӕй сызмӕстам ӕмӕ йӕ иу гыццыл рӕстӕг ме сӕрӕй рыхгӕдтам. аджы сӕрӕй ме бауагъта. Мӕнӕ хуыссӕ ӕрцӕттӕ кодтам, ирон пирогты хуыссӕ кӕй зӕгъӕм, ахӕм, кӕцыйыл айразмӕ равдыстыты дӕр дзырдтам. Ӕнӕвгъауӕй ам дӕр сойаг бирӕ ӕйчытӕ, сӕкӕр, нӕлхӕ, ӕхсӕр ӕмӕ мӕнӕ ванилин кӕй хонынц ёсы хабар
Ӕббиты Валерӕйы къухӕй конд хойрагӕй чи нӕ сахуыста Ирыстоны, ахӕмтӕ бирӕ нӕ разындзӕн. Уымӕн ӕмӕ уый адӕмӕн сӕ чындзӕхсӕвтӕ ӕмӕ куывдтӕ срӕсугъд кӕны бӕркадджын ӕмӕ дзаджджын пункты арӕзтӕй, уӕлдайдӕр та ирон ӕгъдӕуттӕм хорз кӕй арӕхсы, уымӕй. Валерӕйы кадӕй гӕх кӕнынмӕ зын кӕмӕн фӕкӕса, уымӕн ма йӕ бон у бафӕлварӕнӕй ӕндӕр хъуыды скӕнын. Уымӕн бахъӕудзӕн кадӕй гӕхӕн ссадгу хух кӕй бавӕрын ӕмӕ йӕ бауадзын, цалынмӕ гыццыл фӕбур уа, уӕдмӕ. Уый фӕстӕ йӕм бафтауын хъӕуы сӕкӕр ӕмӕ царв, ӕмӕ сӕ иумӕ хорз сызмӕнтын. Гӕх хъуамӕ тынг сур ма уа.
Уӕле афтӕ уадза. Ныккӕсӕм Нагмӕ дӕр. Сойар дзӕбӕх сӕр-сӕр кӕны. Уый дзурӕг ууыл, ӕмӕ нӕ хъуыддаг кӕронмӕ рхӕццӕ кӕны. Куыд фылдӕр алӕууа аджы мидӕг, ӕмӕ куыд рӕсугъддӕрмӕ фылдӕр афса, афтӕ нӕ кад адджындӕр уыдзӕни. Цӕмӕ уый уын зӕгъдзынӕн? Ссад у

аджы къултӕй хицӕн кӕнын байдайы артӕй айстам ӕмӕ мӕнӕ сынгузыр цӕттӕ кодтам ныцъцъӕл ӕй кодтам ӕмӕ ма иу хатт зӕгъын ӕнгуз ахӕм дзаума у ӕмӕ йӕ фӕнды хӕринагыл куы ныккӕнат дӕр уыдзӕни тынг адджын уӕлдайдӕр та кадӕн ӕнгузӕй нӕ фидауы ме кӕнӕм ардӕм

Пирогты хуыссӕй вӕййы бирӕ сойаг хӕринаг хъацӕнтӕ, зонут ӕй, рдӕбон сӕ дзырдтон. Ӕмӕ куыд фылдӕр хъацӕнтӕ дзы вӕййы, афтӕ зындӕр фӕцӕуы уӕлӕмӕ. Ӕмӕ йой тыххӕй хуыссӕ хъуамӕ скӕнай раздӕр,

Уый фӕкъуырма кӕнынц сойаг хӕринӕгтӕ ӕмӕ хуыссӕ уӕлӕмӕ нал фӕцӕуы. Ерисӕ мӕнӕ накада мӕ фгӕнӕм. ӕнӕвгъауӕй. Ӕмӕ цы рауайдзӕнис мӕнӕ ахӕм дзаджджын, ӕнӕвгъау бирӕ гах. Ис ӕм хӕсгард, ӕмӕ алкӕмӕн йӕ бон куыд у, афтӕ ссух кӕна. Ссӕссугъд ӕй кодтам.

Ерӕй ахӕм уавӕры бауадзын хъӕумӕ гӕсгӕ иу сахаты рдӕг ӕмӕ пирог йӕхиуыл схӕцдзӕнис ӕмӕ уже тебӕйы сӕртӕй кӕсын куы байдайы, уӕд ӕй бавӕрдзыстӕм духовкӕйы. Куыд баныхас кодтам, афтӕ нӕ пирог бауагътам мӕ мӕнӕ тебӕйы сӕртӕй куы скасти, уӕд ӕмӕ ӕвӕрӕм йе рдуховкӕйы.

Кадӕг скӕнынӕн бахъӕудзысты ӕртӕсӕдӕ граммы цард кӕнӕ нӕлхӕ, ӕртӕсӕдӕ граммы сӕкӕр, ӕртӕсӕдӕ граммы ссад, ӕртӕсӕдӕ граммы ӕнгузтӕ лыстӕг кондӕй ӕмӕ ӕнхъизӕнджын адджын хыссӕ. Нӕ фыдӕлтӕ дзидзайӕ фыдысхалӕй дӕр бирӕ алыгъуызон хӕрзад хӕринӕгтӕ арӕзтой. Йемӕ райгондӕй архайдтой фылдӕр нӕлгоймӕгтӕ. Хӕхбӕсты уыцы хӕринӕгтӕ куыд кодтой, уый равдисынмӕ ӕрбахуыдтам нӕ зындгонд кадӕггӕнӕг Хъыргъаты Габойы. Цӕмӕй йӕ ныхас бӕлвырддӕр уа, уый тыххӕй рагон ирон хӕринаг Къуызымонты арӕзт Габо ӕвдисы диссаджы хохаг хӕдзары. Дзывгъисы хъӕуы, Хъӕриу хохы фахс йӕ иу къул кӕмӕн у, йӕ рӕбынты та сыгъдӕг суадон кӕмӕн кӕлы, ахӕм цымыдисаг цӕлгӕнӕны. Хъуызымонты кӕнӕ къалбӕсты скӕнынӕн бахъӕудзӕн дзидза, рӕуджытӕ, кусарты туг, сывзы, цӕхх, нуры ӕмӕ фыдхос.
Нӕ фыдӕлтӕй ницы баззади, уый рохгӕнинаг нӕу. Ызгыдтын нӕ пункттӕн, мӕнӕ Хъасбол йас. Мӕ цы федтон, гъеуӕд ӕй абон дӕр хъуыды кӕнын. Ӕз ма зонын къалбас кӕнын. Хӕхбӕсты куыд кодтой, ой. Мӕ мӕнӕ ацы гыццыл лӕппуйы Хъасболимӕ. Йӕ сыдтӕн, ме ӕвздӕр сын иу ххуыс кодтон. Мӕ дӕр мӕ хъуыды кӕн абон дӕр. Мӕ уын ӕртӕккӕ куыд кӕнынц къалбас, уе равдисдзыстӕм. Къалбас кодтой, иутӕ дзы хуыдтой сырхытӕ. лыстӕгеттӕ ӕмӕ сыл тугдӕр ифтыдтой. Къалбӕстӕ кодтой дзидза ӕмӕ рӕуджытӕй, ӕрмӕст сыл туг нӕ кодтой. Ӕмӕ сӕ цӕмӕй кодтой? Нуры цывзы ӕмӕ фыдхос. Йе рбирӕ фыдхос нӕ зоны.

Йӕ риу къабӕзтӕ куы райдтой кӕнын, уӕд-иу фыццаджыдӕр дзидза систой, ӕмӕ афтӕ бӕрцтӕ-иу сӕ ныллӕгтӕ кодтой. Уый фӕстӕ-иу сӕ фӕрӕтӕй ныллыстӕг кодтой.
Къабӕзты къуызымонты хӕрзадӕн ӕмбал нӕ вӕййы. Сӕ гӕх фыдчинаджы гӕхы ӕнгӕс у, ӕмӕ уый Цас хуыздӕр у дуканиты къалбӕстимӕ абаргӕйӕ, ууыл ахъуыды кӕнын ӕмбӕлы. Цы хъацӕнтӕ цӕуы ӕфтыд дзидзамӕ, уыдон сты нуры, цывзы, цӕх ӕмӕ фыдхос. Нуры рагӕй дӕр ахсы зынгӕ бынат, ӕппӕт хос кӕнӕ кӕрдӕджыты ӕмӕ халсарты хсӕн. Рагон бердзенаг ахуыргӕндты фыстыты дӕр амынд цӕуы, куыд дзы пайда кӕнын хъӕуы рӕуджыты низты, алы инфекциты ӕмӕ гуыбыны низты рӕстӕг. Судзаг сывзы зындгонд у куыд витамин C-йӕ хъӕздыг халсар. Ис ма дзы бирӕ ӕндӕр пайдахӕссӕг витаминтӕ ӕмӕ микроэлементтӕ дӕр. Уый ӕххуыс у сӕрызонды куыстӕн, туджы цыдӕн, пайда у игӕры низ кӕмӕ ис ӕмӕ астмӕ рынчын чи у, уыдоны. Уӕдӕ фыдхос дӕр йӕ диссаджы хӕрздӕфӕй уӕлдай ма у стыр пайдахӕссӕг дӕр.
Куыд ӕмбал афтӕ скодтам, нӕ иу дзы къӕсӕл атъыстой иуырдыгӕй дӕр ӕмӕ иннӕрдыгӕй дӕр. Цӕмӕй фӕстӕмӕ ма ракӕла йӕ фыдызгъӕл, фӕу тыххӕй. Ӕмӕ йӕ ӕндахӕй бабастой. Ме сӕ сӕвӕрдтой сивыры. Се рядон сты сырхытӕ. Сырхытӕ. Мӕн хӕдон.

фӕлвых. Стӕй уӕ чи сын хъӕуы, сӕ си быррыбыр ӕмӕ сӕ-иу хъил сауыгътой пецсӕрмы.
Пецсӕрмы сӕ дардтой къуырийы бӕрц, уый фӕстӕ сӕ хастой уазал раммӕ, ӕмӕ афтӕмӕй лӕууыдаиккой афӕдз дӕр.
Йӕ риу жормӕ сӕвӕрдтой уазал доны. Мазӕл доны мӕ йом фӕфӕсы бирӕ фыссыны хъӕу. Фӕлӕ куы фӕцӕуа дыл уазал дон кӕнӕн нӕй.
Салмы ногарызтгуызы монты къалбӕстӕ фыхтысты, уӕдмӕ Габо сыхы сывӕллӕттӕн иу кадӕг акодта.